ma i gangi na mo me di city kany myero mere wa aye keto celebrity night pa lutela wek guciti gu showcase their talent kunu ki mito bedo lu comedy ki tye ka mito bedo mere lu celeb mo ma myero dano onge weng ka weng Now, wun macalo lutela, an kong amito apenywu apenya mapat ki wek in ingene. Ticat ma wun wupoko ki lupol kwiri-ni, tyen lokke me ngo? Kong did you try to weigh the benefit of Ticat bot labol kwir? Kong pe wango ii?

an atye ki ngec ni an angeyo ni ticat plain kicato alip apar wek in igo coc i kore igo cal i kore alip abiro rafli jami o weng wek ico coc i nge weng twenty thousand eno ma nongo tye nomo labongo ikola. ma tye kola aye ma cal tye i kore kono lacung kono nga otimo ngo i nge kuca tye tate five ka ilaro bedo tate pingo cente eno ma in ikwanyo ci imiyo ki mamawa imiyo ki muzei wa imiyo ki buli wa ni gucito cung kwede nongo dong in ireto wii madit dong itye i kore ni. Pingo pe imiyi cente enoni? Ci iwacci an ba, wun wutye i dul adi? Lucung mogo gubino ki T-shirt keken cok otii aryo, otii adek angwen ki kuca ni ibino ka pokone bot labol kwir? Kica kong pe makowu kong macalo dano adana? Pingo pe wek bulu moni gubed i gurup, mege moni gubed i gurup, muzei moni gubed i gurup, ci dong cente moni, bajet moni ma igoyo ni eni me tir cati, pingo pe ikwanyo iketo i gurup me bol i cukgi enoni? Wai an ba onongo amito kelowu tir cat. wek kun oruki a kono ni anga oye kono anga otimo ngo oye kono anga ka ongweco kene onongo gin weng tye i unifom jone pe lutino kwan lubol kwi pe lutino kwan ma myero gubed i unifom kono wutam atama wun MP-s ki lutela mogo ni in reto wii madit aye kor ongeto moni ni kubed awot kede cit icuk owot kedi cit kwena owot kwedi kono ka owot kwena ka namo ne owot kwedi. Kwene weng in ireto kori itye mere i kor dano kono itam kong pyera aryo moni me tic cati ka iketo i te polo icup kom ngat acel acel ka iketi gin tye gin me acel pyera aryo moni ma in iwilo ki tic cati ka ikwanyo pyera aryo kom ngat acel acel acel ci icito ireto i te polo icup-gi gin kwanyo cente enoni ngat acel acel cito deno cente ka ma awaro ne mego ma awaro cito waro jami cato waro jami cato wiye moni ma odong manok-ki woti dwoko ne woti dwoko ne nongo in iti weko cente ti amine ti awire i cing dano iketo bulio igurugi o in a fifte gurup wai wun ba cente ma iti cati an atamo ni

Ma dong lit loyone, nongo guruu Ticat pa NRM. Why don't we think in a normal humanitarian ground ni ngete ni to myero akonya. Ticat ki dong providing gino moni wek ngeto moni otim ma dong en dong ngeyo dong ni an abinongo cente ki kany. Pingo that simple understanding pe romo keto i wiwu? Ape ka yatowu ento kono wuniango anianga dano adana i campaign eni ni in ngeto moni ma in itamo ni mere T-shirt cobo lok T-shirt ki kongo lutela you are the people ma wutye ka weko bulu wa. Tye ka doko jo ma goro bulu dong tamo ni jimi weng myero inong anonga wa ticat myero inong me nongo latin awobi myero ku wil jimi ne pire kene you are misleading them that is why they, they, they are becoming lazy eh? why don't you put them in the group why cente en ka wun do obalo meno megu Tika bene iroto kore ka jo moni mudeno cente gin pe a timogi gino mo ma gine bene you have the right to take them to the prison pwonyo wi bulu weko bulu ero tam in the right way ento ka wan omoko mere ni aa ka family na tye maber pa jo mukene ni kadi dong bed mere ma mero mero kenyo peko ne peke we are not going to solve the problem ma tye iye actually lutino bulu en ma wun wuneno gi ni they are the one to be groomed wek diki maca gule kakawu. Pete loke ni ka in latela i grooming latinni keken ni wek diki maca ole kakari no i grooming mukene you groom all you never know moni ma pe megi ni aye diki maca konyi bene. Co wun lutela wumito bedo celeb aye celeb man ma nongo kingeyi kaweng kono ka i country kwene kono dong kingeyi icito kono ni itye woko nongo itye mako cal a an aye acan ni an atye wa kany kono ngo in i celeb in pe latela pe latela kikome timo jami ne ma nongo neno ka maleng pe myero en ma lutela mukene tye ka yelo wa bloggers. Mako video ne manok bolo abola bot bloggers moni aa eni bar o iyamo bar icawa adi moni bar o iyamo wek dano oneno bene igone cim me following up aa gin pe bolo dong ayenyo kwer pe anongo kong cal wer wun lutela ki wun celeb pingo pe wubin wek kimiwu lwongo night celebrity night ki gine karaoke gini. wubedo ka timone. Caka i tyen latela ma tamo ni TCAR aye pire tek bot lunyodowa. Wan macalo lutino wi Kanbayi waromo wilo bongo i kom lunyodowa get for them put them in a group put them finance them with the capital wek gua timo business ma mege i cuk kenyo litino buli bulu moni kwanyo cito tedo capat ki i teng gudi ka. ma en aye gine mitte.